Dia faly miarahaba antsika rehetra tafahoana soamatsara indray eto amin'ity vidéo ity. Mitsangantsangana aty an'ala aty aho dia mahatsiaro tantara anankiray angano, tantaran'ny apondra, tigra ary ny liona. Ny liona mpanjaka ben'ny bibidia any an'ala, ny tigra, Malaza amin'ny fahaizana mandinika, faharanitan-tsaina sy fahaizana mandalina. Ny apondra moa, amin'ny maha apondra azy dia izay apondra izay sokajiana ho isan'ny biby domelina vadivady. Indray andro aho rehefa tany an'ala dia nahatazana ny tigre ny apondra ka niantso hoe, ry tigre, ambihy hiainga anie! Dia nony tonga teo akaikiny ny. Tigra dia hoy ny apondra taminy hoe jereo anie e! Mahafinaritra ery! Mangamanga ny bozaka. Gaga ny tigra dia niteny hoe o ry apondra aiza ze bozaka mangamanga eo fa bozaka maintsomaintso io? Dia nifanditra teo ary ireto biby anakiroa. Ny apondra ngizingizina, ziriziry tamin'ny heviny fa manga ny bozaka. Moa ny tigra indray miezaka araka izay azony atao. Nandresy lahatra ny ampondra mba hanaiky hoe maitso ny bozaka. Ela nifanditra teo ireto biby anankiroa dia farany tapa-kevitra ary ny ampondra fa ndeha hitady ny liona mpanjakan'ny bibidia an-tany eto. Vao nahatazana ny liona izy, tery naka sasatra poti-kazo dia avy hatrany dia niteny hoe, Faratitra ianao ry mpanjaka. Avy mifamaly tatsy ny tigra sy izaho satria ny tigra milaza fa maitso ny bozaka moa izaho milaza fa manga ka te hanontany ny hevitrao ary mpanjaka, moa manga araka ny teniko ny bozaka sa maitso? Dia namaly avy hatrany ny liona nilaza hoe. Dia ny anao no marina, manga ny bozaka. Nibitaka-faliana ary ny apondra dia niangavy an-tanan-droa ny liona mba hanasazy ny tigra. Dia niteny ny liona hoe, ao fa omeko sazy mafy dia mafy izy an! tsy hahazo hiteny mandritra ny dimy taona. Omaly nihatakafaliana ny apondra, lasa nihazakazaka nitady ny tigre, ka voatazany ny tigre, dia hoy izy nihorakoraka hoe, ok tigre, ok tigre, marina ny hevitro fa ny anao no diso. Nahita ny mpanjakan'ny bibidia rehetra ny mpanjakantsika, dia nilaza izy fa manga ny bozaka, araka ny filazako, fa tsy mitovy amin'ny filazanao. Noho izany dia manasazy anao izy ary sazy mafy dia mafy ny omeny dia tsy mahazo miteny ianao mandritra ny dimy taona. Gaga sy talanjona ny tigra nandre izany fa nanaiky satria didy avy amin'ny mpanjaka ilay izy. Fa tsy nionona teo izy. Dia lasa ary ny tigra nitady ny liona tany anaty ala tany ka rehefa nahita ny liona izy dia nanontany ny liona hoe, Tra rantitra ianao ry mpanjaka? Henoko ny sazy nomenao ahy, tantarain'i Apondra, ekeko satria sazy avy aminao mpanjaka, fa raha azo atao ve tompoko a, dia mba te hangataka fanazavana ny anton'izay aho. Tsy naka sarotra ny liona nanazava hoe ny antony a, dia satria te hanome lesona ny tigra izy. Gaga hoy izy mantsy ny tigra. Nandre fa lany fotoana niady hevitra tamin'izay apondra ianao, amin'izay resaka tsisy dikany akory, resaka lokona bozaka no nandanianao fotoana, manga sa maitso, marina ny anao, maitso ny lokon'ny bozaka fa izao efa hitanao, fantatrao fa ny apondra tsy nanana hevitra hafa afa-tsy ny vatam-pandresena ka tsy nisokatra intsony tamin'ny fanazavanao tamin'ny hevitry ny hafa, Fanizingizina tamin'ny heviny, dia izay nahagaga ahy ianao, biby laly fandinihana, afaka misaina hoatran'io nandany fotoana, izay nahatonga ahy nanome sazy mafy be anao ahafahanao mandinika ho lesona amin'ny fotoana manaraka. Farana eto ny tantara, mazava dia mazava ny hafatra tiana ampitaina amintsika, hoe. Rehefa misy olona tsy mitovy amintsika tsy hevitra io an fa ny hevitra samy manana ny azy fa le fomba fiadian-kevitra indraindray misy olona mizingizina amin'ny heviny an tsy vonona handray ny hevitry ny hafa mitsiny ary tsy vonona handinika ny zava-misy fa manao bontolo be amin'izay hevitra zay dia hozy izy ny mpanjaka ny fahendrena hoe tsy misy dikany an ary fotoam-beri-maina ny fiadian-kevitra aminy fa Aleo mangina, ny mangina koa hono volamena. Misaotra antsika rehetra ary ho amin'ny manaraka indray.